Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly bezeden dag tortuny ýasalyň. Buň asylky ady Grafskiý razwalinnik gitýä ýöne edil biziň şu Aşgabat, Ahal aralyklarymyzda muňa kim meçda diýýä, kim polýot diýýä, kim dag torty diýýä, aý garaz her kim bir zat çyga diýýä adyna. Ýöne tagamy gowy. Içine hiç hili unly çörekli edilenokda, Bezeden ýagny merengeden tort ýasalýar. Maňyzjak zat bir krem bolýar içi bir hili kibirdäpjik duran içem boş ýeňiljek bir hili üýtgeşjek tagamy gowy bolýar. Köp adam gowy görýär şu tortam. Şonuň üçin bu gün şol tortuň reseptini paýlaşmak isletdim. Geliň biz bu gün şol merengeden ýagny bezeden dag tortuny ýasalyň. Bilen beje ýasamak üçin dört ýumurtgaň agy, iki ýüz elli gram şeker, on gram krahmal, ýagny bir nahar çemçäni gaty doldurmanjyk, bir nahar çemçesi limonyň suwy, limon suwy ýok bolsa-da, bir çaý çemçejik uksuz hemem wanilin gerek. Ýumurtgaň agyny sarysyny aýyrýas, agyny mikseriň gabyna guýýas. Ýöne bellemeli zatlarymyzyň biri, Şu mikseriň gaby hiç hili ýag ýa öl bolmaly däl. Mikseriň ujam şoň ýaly, arassaja gury bolmaly. Hemem ýumurtgaň agyny-tarsyny aýraňyzda-da gaty üns beriň. Tarsyndan bir damjajygam gitmeli däl. Eger gitse, ýa ýag bolsa, ýa öl bolsa, biziň bezämiz çişmez, bar edýän azabymyz biderek bolar. Şoň üçin şoňa gaty üns berip, arassaja edip almaly ýumurtgaň agyny ondan mikserde bulap başlamaly. Mikserimizi ilki pessejigine goýýarsa birazjyk bulaýar bir ak köpüklap başlaýar welin şekerimizi goşup başlaýar şekerem baryny birden goşamzok azazan bir siňdire siňdire goşýar hemem bulap durýar ondan şekeriň baryny goşanymyzdan soň onuň mikseri birazjyk güýçlendirýärse bir salym bir gowy işledip şul

Biziň bizämiz şonça-da gowy bolýar, şonuň üçin ep-esilje işletmeli. Ondan soň indi bolşup gelýär-ow diýeniňizden soň, azajyk wanilinam atýaň-da, ýene bir salymjyk wanilinam alyşar ýaly bulaşdyrýar. Ynha, serediň, nähili gos goýy boldy. Şeýdip alyp görüň, birine şeýdip kakyşdyr, silkişdireniň üçinem döküljek zat däl, gaçjak zat däl bolan ýagdaýynda indi bolluk edýäs. Ondan soň indi boll edýäs-de mikserimizi öçüräýýäs. Indi bize mikser gerek däl, mikseri öçürýäs-de aýyraýýas. Bize krahmal goşmaly, onam elli emaý bilenjik goşmaly. Ýöne ine aýyrmakam görkezeýin nähili goýy bolandygyny, şuň ýaly Bos goýy bir zat bolmaly. Şu gaby başak tutup kakyp silkemizde-de dökülmeliär. Şoň ýaly bolandan soň indi boldy edýär. Indi krahmaly eläkjik ýuwaşlyk bilen emaý bilen garaýýar. Taýýar merengimizem konditerskiý meşoga guýýar. Eger bar bolsa, ýok bolsa-da zyýany ýok, ony ýöne iki sany çemçe bilenem guýsa bolýar. Ony Ýöne eger bar bolsa hem medeniýetliräk görnüşi, hem bir aňsadyrajyk warianty diýip, konditerski meşogu ýaýýar. Meşogu ýazsa, ujunam kesýär, hiç hili nasadka, hiç zat dakamzok, ýöne ujuny kiçiräjik edip kesýär gaýçy bilen, bolýa. Onnoň puhowkaň listiniň üstüne-de ýagly kagyz goýýar, şoň üstüne indi oturdyp çykaýýar. Şeýdip hemmejesini sykyp çykýas. Ýöne şuň aralaryna maý goýmaly, birazjyk boşluk goýmaly. Sebäbi häzir biziň bezelemiz şeýle gowy çişip pök görýär. Içi boşlugyň bolýar-da, özi gowy çişýär-de, şonda bir-birine gelmişmez ýaly arasyna maý goýýas-da, hemmesini sykyp çykýas. Işlemize başlamakak duhowkamyzam ýüz gradusda işledip goýýas eger tokly bolsa gazly bolsada pesdeçiginde işledip goýýas gyzyp durmaly öňünden onnoň taýar bezelemizi duhowkaň iň aşaky gözünde goýýasda bir iki üç sagat şu biraz çişmeli saralmaly bir ýyl kakamaly şoň ýaly bolýança duhowkada goýýas. Hany bezelem taýýar boldy. Serediň-le, köpküje bolup çişdi. Hem reňki saraldy, hemem gowja kakady. Gowy gugrady. Şoň ýaly bolýança duhowkada goýmaly. Men ýüz gradusda üç sagat goýdum. Sizem öz duhowkaňyzyň ýagdaýyny şoň ýaly şular ýaly bolýança goýup, özüňiz sazlap bilersiňiz. Goja kibir döwüp boldy, ine, şuny elläp gatyrak ysdym welin, döwülýär kibirdäp görüň, ana, şoň ýalak bolsa, indi şol taýýar boldug diýildigi. Bezeleme taýýar bolandan soň duhowkany öçürýäs-de, gapysyny açyp, gowy sowaýança ýene duhowkanyň öz içinde goýýas. Geliň, indi bolsa arasynyň kremini taýýarlaly. Krem üçin dört ýumurtgaň sarysy, ýüz gram şeker, ýüz gram mesge, biram wanilin gerek. Emin bizek şo kremi çalyp otyrkak aralaryna sepeleşdirer ýaly bir ýartyja käse, ýarty stakançygam maňyz gerek. Ýumurtgaň sarysyny mikserde bulap başlaýas, onuň üstüne-de şeker bilen wanilinam az-azdan goşýas we şu ikisini gowy edip bulap, ak köpük bolýança garýas. Soňam garyşymyz gowy agaryp, çişip köpelenden soň, ýumşajyk mesgäni muň üstüne goşýas we bunam ýene gowy edip garýas, şol Garyşmaly-la hemmesi, ondan kremi taýýar bolýar. Eger siz şular ýaly çig ýumurtgadan ýasalýan kremleri halamaýan bolsaňyz, oňa garşy bolsaňyz, onda başga kremem ulanyp bilersiňiz. Molokodan, sguşon moloko bilen mesgäni garyp edilýän krem bar, şony etseňizem bolýar, ýa-da ine ady belli şarlotta krem diýilýän bar. Şony etseňizem, şolaryň hemmesem şu beze tortuň içine gowy gidýär. Men ýöne bu kremi ýasamagymyň sebäbi şu biziň töwereklerimizde şu kremi edilýär şu içinden çykýan ýumurtgaň sarsamy bara olam zaýa galmasyn diýip isrip edilmesin diýip şondan ýasalýar innik edipdirler şu töwereklerime şu kremi e men biram podpişiklerimiň biri haýyş etdi şu aşgabatdaky ýasalýan şu tortuň reseptini beräýiň diýip şoň üçin men edil şu taýdaky edilýäniň reseptini görkezmek isledim. Ýogsam haýsy krem edeňizde-de gowy bolýar özüňiz göwnüňize haýsy laýyk gelse şo krem saýlap edip bilersiňiz. Ana indi biziň hemme zatlarymyz taýýar boldy geliň indi tortumyzy örüp başlalyň. Her bir bezäň aşagyna kremden birazajyk çalýas-da tarelkamyza örüp çykýas. Şeýle dag galjak edip hamala dag görnüşi bolar ýalyk setirläp örüp çykýas.

daga meňzetdik. Indi bolsa diňe üstüni bezäýmek galýar. Oň üçin hem bir 50 gramjyk şokolada birazajyk ýag guýýarsa eredýär. Onuň üstünden şeýdişdirip, akdyryşdyryp goýýar. Onuň ýaňky galanjy maňyrlarymyzy tepeleşdiräýýär. Ynha, biziň dag tortumyz taýýar boldy. Görüň, birhili göze ýakymlyja, üýtgeşje, delje hem tagamam gowy. Tort diýseň tort däl, desert diýseň desert däl, ýöne tagamy süýji, birhili agzyňda eräp barýan, kibirdäp barýan Bir üýtgeşjik gowja tort bolýa. Sizem hökman ýasap görüň maslahat berýän dadyp iýip görüň üýtgeşik gelje zat bolýa. Hemem laýklaryňyzy gysganmanjyk laýk goýmagy ýatladýan sizem ýasasaňyz şowly bolsun noş bolsun.